Malsawmna dai fim thlirtu te in zavai in chibai vek ule. Hei tun ṭum ah hian ka thlarau zawk in le tihtupui hmang in Pathian thu kan ngaithla dawn a ni. Malachi a bung li chang ruk i lo chhiar ang. Chakna ni lo in, thil tih theih na ni hek lo in ka thlarau zawk in le ti ni se a thu kan chhiar te kan za tan lalpan mal min sawm sak theu rawh se. Amen. Hawle, zirtirte kha an chan chin kan hria a. Luka bung sawmhnih pali, chang sawmli atanga li kua kan chhiar phei chuan zirtirte chan chin kha chiang takin kan hmu thei a. Khatah pawh khan Thlarau Thianghlima thuam an nih hma loh chuan khawpui kha chhuahsan phal an ni lo a ni. Chutiang zelin tirhkohte ah khan bungkhat changriat Kan chhiar chuan kan hmu bawk a, thlarau thil pek an dawn hma lo chuan, thlarauva thuam an nih hma lo chuanin chanchin tha hrilh hna thawh kha a rem tlat lo a ni. A chhan chu mihring atanga thil tih theih hi tam tak a awm ve a, mihring taka rawn bawl lo turin Pathian hian a duh a, mihring hmang siin, mihring kal tlangin kan tih ang chu thlarau thiang hlima hna thawk turin a duh a ni. Pathianin amah maiin hnai thawh zawh a tum lo va. Evi leh Adama te atang khan Pathian chuan ama chhiahhlawh a hnathawktu tur a thlang chho zel a ni tih kan hmu a, Bible kan en pawn kan hria ni. Chutiang chuan tun hunah ngei pawh hian nang leh kei hi Pathian thawhpuitu, a thu hretu ni tura koh kan ni a. Chumi ah chuanin zirtirte atang khan zirlai pawimawh tak mai kan zir a ngai a ni. Zirtirte ka thlarau a thuam an nih hma lo chuan khuapui chhuahsan lo tur a tih an ni a. Chuvangin thlarau thianghlim kal tlang a, thlarau thianghlim thil tih theihna an thuam an nih zet loh chuan chanchin tha an hrilh kha a rem tlat lo a ni. Enge a chhan kan tih chuan tun hunah pawh hian mi tam tak thuhriltu tam tak te hian hmuh a ni tlat mai ni. Enge kan tih chuan thlarau thianghlim Fel si lo va, Pathian thu hrilhna hi a tam em em mai a. Chutah chuan mahni theihna emaw intia Pathian thlarau tel si lo. Mahse keimahni theihna leh thiamna leh finna hmanga Pathian thu puan chhuahna hi chapona hring chhuaktu pakhat a ni tlat mai a ni. Chumi ni vang chuan chu thinlung chu nei lo turin Pathianin min duh tlat a ni. Tin, Pathianin a tirhchhuah te kha kan sawi ang khan thlarauva khat lovin an chhuak lo va, thlaraua thuam kha zel an ni a, thlarau thil tih theihna thuam an ni thin a ni. Chutiang chuan nang leh kei pawh Isua Krista lo kal lehna tur atana midang buatsaihtu tur kan nih avangin thlarau thianglima kan inthuam a ngai a, thlarau thianghlim kan mamawh takzet a ni. Mosea te leh a rawngbawltute kha thla lerah pawh Pathian thlarau chuanin a khawih harh zet. zel a nih kha maw? Chuvangin Thlarau Thianghlimna a khawih danglam hmasak kan nih a ngai a. Pathian chanchin tha, chatuana chanchin tha puang chhuak tur te hi Pathian Thlarau Thianghlima a khawih danglam hmasak kan mamawh em em a ni. Thlarau khawihna tel lo hian Pathian tana thuhretu nih hi a theih loh tih hi chiang takin kan hmu thei a. Bible kan en chuan Josepha te, Mosia te, tin Jonah te pawh kan tih ang chu Thlarauin a khawih phawt a nih kha. Thlarauin a khawih phawt lo kha chuanin awmzia an nei vak lo. Anmahni mihring mihrina khan an hneh bik lo a ni, thlemna tam tak an tawhte pawh kha hneh theihna kha Thlarau Thianghlim tanpuina a ni tlat mai ni. Chuvang chuan Thlarau Thianghlim tanpuina kan mamawh a ni tih hi kan hriat a ngai ni. Tin, Thuthlung Thar lamah pawh khanin Baptistu Johana te pawh Pathian Thlaraua thuam a ni a. Tichuan, a hnung a lo kal tur Isua chuan Thlarauin a baptis ang tiin a lo sawi a ni. Chuvang chuanin, Thuthlung Thar fate hi Thlaraua baptisma kan mamawh em em a Thlarau baptisma kan dawn loh chuan thuam thar kan ni thei lo va ni tih laia kha kan hriat a ngai a, hei thalai te a bikin kan pawimawh em em a ni. Thalai ten tih tak zeta theihtawp chhuaha tan kan lak a ngai. Thlarau lamah pawh hmasawn kan mawm em em a ni. Isua meuh pawh kha rawn a bawl dawn khan, Thlarau baptisma a chang hmasa phawt a ni tih kan hria a ni. Thlarauva thuam a ni phawt a nih kha. Le entirna kan sawi anga bel an chhuang dawn a, tichuanin belah chuanin tui an chhung khat vek tawh a, mei pawh an chep vek tawh a, mahse chhem alhna tur kha a awm ta tlat lo mai a ni. Chuvang chuan tinungtu, tialhtu a awm loh chuan kha bel kha engtikah mah, Thing kha eng ang pawn chhep mahsela, a alh miau lo chuan a so dawn lo a ni. Chutiang chiah chuan, Thlarau Thianglima thuam kan nih loh chuanin, eng ang pawn kan chanchin tha ken hi tha mahsela, tinungtu thlarau kha a awm loh chuan a del thup dawn a nih chu. Chumi ni vang chuanin Thlarau Thianghlim khawihharhna hi kan mamawh tak zet zet a ni tih hi hre thar leh ila tih kha kan sawi duh a ni. Tin, Pathian thuhretu ni tur chuan kan sawi ang khan thlaraua thuama, thlaraua tih nun kan mamawh em em a, chu chu kan neih ngei ngei a ngai bawk a ni. Isua'n inchungah thlarau thianghlim a lo thlen hun chuan ka thuhretuin ni ang a tih ang khan Isua tana thuhretu ni tur leh a tana thawktu ni tur chuan Thlarau Thianghlim kan chan hmasak a ngai a ni. Thlarau thuam kan nih si loh chuan kan thiamna leh theihna te, kan finna te heng te hian engmah awmzia a nei lo va, digri sang tak tak kan neihna te hian awmzia a nei lo va ni. Mahse he ti lai lo neitu ve mai pawh kha Pathian Thlarau Thianghlim in a thuam phawt chuan digri sang tak tak nei te aia chungah an awm thei a, chutiang zelin an thusawi a nung em em a ni. Chuvang chuan Thlarau Thianghlima thuam hi kan mamawh ber a nih tur hunah hian tih kha uar takin kan sawi duh a. Thuhretu ni tur hianin kan zawng zawng hi Pathian tana kan hlan a ngai a, tur hunah hian thalai te a bikin Pathian tan kan nun zawng zawng Kan theihna zawng zawng hi kan hlan pha lem le. Nge nia kan hlan theih lohna tur hian thil dang buat buaitu kan la nei? Chu chu kan inzawh a ngai a ni. Chhuan lam avang hian Pathian kohna hi kan lo hnawl mai ang tih hi a hlauhawm em em mai a. A zawng zawng ram kan hlan a ngai a ni. Pathian rawngbawltu kan ni a. Pathian tana thu hretu ni tura koh chhuah kan ni a. A chanchin tha hril zo tur leh puang zo tura koh chhuah kan ni a. Kan thuken te, kan chanchin thahken te hi dik hle mahsela, tinungtu thlarau thianghlim kan neih si loh chuan awmzia a awm lo va. Kan thusawi te kha mite beng chu thleng mahsela, thinlung a thlen phak si loh chuan awmzia a nei dawn lo va ni. Chuvang chuan keimahni theihna leh thiamna leh finna te ni lo va. Pathian thlarau zawk hi hna thawk thei tura keimah ni kan inchin ral hmasak a ngai a ni tih kha kan hriat atan ka duh hle mai. Chuvang chuan he hun hmawr tawh takah hian Pathian tana rawngbawltu, Pathian tana chanchin tha puangtu kan nih angin, Pathian Thlarau Thianghlim awmpuina leh Pathian Thlarau Thianghlim chenchilhna chang turin a Thlarau Thianghlim keimahnia hna thawk thei tur khawpin i inhlan thar theuh ang u tiin kan insawm leh a ni. A thu kan sawi te kan za tan Lalpan malmi sawm sak theuh rawh se. Amen.